Mae'r llais yn westai nesau yn gyfarwydd iawn, ac mae'n rhaid i fi gyfadde yn gwmni cyson i fi ar yn Rhavels rownd Cymru.
Nawr e, swn i'n gweithio chi bod fi'n mynd i baratoi cacen siocled, yng nghegin pwy fydden ni? Wel, neb llai na Jonesy! Dere mewn boi! Shwt wyt ti boi?
Shwt wyt ti, alright? Dwi'n iawn.
Lle mae'r gacen ma? Mae'r gacen ar y ffordd, mae eisiau ei baratoi gynta. Ond heddi, wyt ti ddim yn mynd i ddal dy afal, Jonesy, ok? Peth dwi'n mynd i ddal. Ti'n mynd i ddal y wisg 'ma a ti'n mynd i guro gwin yr ŵyn 'ma. Felly, bant â ti. Bant â mi.
Na le, dwi eisiau rhoi ychydig bach o sudd lemwn yn hwn, wyt? Dim ond rhyw diferyn bach. Dwi'n poeni am y calories 'ma i gyd yna. Paid â poeni am y calories, drych arna i. Wel ie, dyna pam dwi'n poeni. Ie, o'n i 'di fod yn little enlarged fan hyn, nachan?
Pam mae gen ti ddau o rhein, ga i ofyn? Stereo boy!
Na le. Pryd wyt ti'n gorfod mynd i gwaith heddi? Yy, mewn rhyw dair awr. Wel, os na ni di siapo efo hwnna, fyddi di yma a tan bimp o gloch. Dyna i fi gael dy ojo si. Watcha, fel un mae'n neud i bai. Fel un mae'n neud i. Fel Fel un mae dad di washi. Rale, beth dwi eisiau neud nawr yw ychwanegu'r siwgr yma, yn rhaddol bach, felly gei di... Ti eisiau mynd i hynny?

'Na ni.
Peth nesa dwi isie yw roi y blawd i fewn. Reit. Felly, dal y wisg. A dal y blawd. Dal y blawd.
Dod y blawd i fewn i'r rhidill. I fewn â fe. Reit. O le ma'r gacen siocled ma' 'di dod e, Jonesy? Ers pan o'n i'n hogyn bach, fydda Mam pan o'n i'n ifanc, ysdi? Ie. Yn gneud cacan siocled, ag ers hynny,

Reit.
Mae eisiau bod yn ofalus wrth gwrs, achos wneith y siocled mynd yn galed yn syth Ah. y bwrw rhufen. Mm. Gei di ddal hwnna, fatha loli pop mawr, oce? Okay? A mi wna i dynnu'r siocled mae i gyd right. o'r fowlen. Drych ar hwnna, Jonesy. Drycha. Oh. Mae fel marmor, ychydig. Oh. Reit, te nesa. Os gen ti rym, Jonesy? Wel, hyn ogyn iawn. Da ni'n dall i gilydd, dim o. Reit, te. Be dwi eisiau gwneud nawr yw syrup i fynd ar ben y sponge mm. cyn bod ni'n gorchuddio'r cyfan efo'r siocled. Ac i wneud y syrap, rhyw 60 gram o ddŵr berw a 45 gram o siwgwr. Mae eisiau toddi'r siwgwr cyn ychwanegu joch reit dda o rym dywyll. A'r cam dwetha, 10 gram o fenyn du halen wedi doddi. Yna wedi'r sponge oeri i gosod i fewn i fowld cyn brwsio'r hylif i gyd i fewn i'r gacen.
Reit, 'na ni. Digon o rym fi'n credu. Nawr, siocled. Fi 'di bita petha fel hyn.

A'r diferyn bach lleia o hufen? Wel, mae hwn yn edrych lot rhy dda i fita, yn dyw e? Nadi! Digon o siocled? Mmm.
Reit. Mmm, siocled. Mmm. Mae hwn yn siocled. Mmm.